Onye gotagete korigia obogambi, genda okwane nabanto ng'ora amang'ana aya abanto bakoenda bakane abanto chibesa ng'a babe abamura emenengwe na emioro bachie goita abanto ebirero. Inki ogochia korigia omochie bw'omonto ebirero bi'omonto ase abanyene bagotuguta omonto ng'a agochia gotworokia buna obwate chinguru chia siasa? Chinguru chia siasa tokoganya otworoke rieta bairende onye kobwati chinguru? Kora igo. Monto onde. Mosangererekano togokora agagusi, togontebia ng'a tincha seito gusi, gose bono tari boigo? Iga naende baegeretie agatebe, Onye gotagete komanya, onye gotagete kong'ita, igaa nobuya orang'itere akia na orese abanto baminto ngitindekerwa. Igo bono aye enchera eri mokwane mono gokwara obosensi bori mokong'aina-ng'ainana, oboochi bori mokonyamwatebani botuko. Nomonto oyo gakomoka komana tore kende nkeyo morankorere iga aseito, there's nothing. Gose bono tari boigo? There's nothing. Gotwara amasikani, onye mogotwara amasikani gotokobabundisa amasikani. Genda omosangererekano oo, reta abasani bao buna otagete mokore omosankerano nabarabwo. Intwo ntori gokora ama, ntogo interfere na binto biao, Nabateebie ng'a nonye nomonto oino motagete, oria riroba rimogusire, abe ere onye gatagete anywe omega anywe omo, ee, abe ere oo, erinde anche ase akabene abe ere. Ya, lakini mobaisa gointerfere neminto bi'abanto bagusire. Abagusire nabanto b'omorembe, ototagete obomo. Abanto baito babe nobuya. Tokogenda namatanga, togende namatanga buna atware egega ase omorembe ore. Monto atari korwania onde, monto atari okora kende. Onye aye gotagete chisiasa ye chingoma, ekanyo nchie okorere chingoma echi bwo na mokao, iga ase ito nomorembe. Gose bono twaigwananire? Ritang'ani kabisa, abanto b'ekerenyo, onye more iga iga, abanto b'ekerenyo, onye mora, tinkobakera mbuya mono isane ase obogima bwane, Ase amasikani aino, obwanchani bwaino, na ase oboremu bwaino mworokia ekero twabwate by election iga. Gocha orongaro. Aria namasikani mwandetera yogokumia ekiagera abanto aba batagete bacha mbuchi kura nsekererwe Erinde nonye nabaigwe yao batagete otosabote batebe ng'a oyo takonyara. Nao batagete igo, lakini abanto b'ekerenyo mogakana. Motenene bokong'u buna more iga. Bono chikura ngocha chire, tobooroki boronge buna abagusii togoaka chikura. Twaigwananire? Mbaro minto, tochi korimuma ande. Okorera abanto egasi noboene nokoboko kw'okomosi, obwanchani ase abanto baminto. Abanto ba Nyamayana barabwo mobatee boigo, abanto ba borabu nabakeire mbuya mono ba Nyansiongo botambe. Eria kabere, abanto baminto, ekeombe giaito twasoire intwe gekorokwa. Jubilii. Toibaananire? Bono omanyete onye motagete ng'ende esabari egochia bosio? Bono motagete mborie egento? Motagete ng'ende mpaka enyomba eria enene? Goika mo ng'a abanto tokogenda komo, ekiagera tinkogenda inche bweka. Gose bono tari boigo? Monto tokogenda roche oire chiombe roche aye bweka, mo ng'e abanto. korwa MCA, korwa omochumbe, korwa seneta, gochia women rep, mpaka gavana, nigo ng'a abanto tokogenda nabarabwo, togochia koigwana, togochia gokora egasi, gose bono tari boigo? Mogase kong'a abanto, oyo gabegete eanga ende ere yero. Oyo abegete eyanga ende emwamu, oyo tabegeti nonya eyanga, naboigo namotagete tobaigo? Igo mokong'a abanto baria tobegeti chianga echimo, eyunifomu eyemo. Ekero nkogenda bosio, nainche nari ngokwana ne chinguru. Abang'ina baminto twaigwananire? Mokong'a abanto baria moroche ng'a aba. Mbachi korenda amatiang'i, egeto keria kegonkana koumerana n'abanto baria bande isiko, nonya naba iko yaba, na ribaga gonsika na inche. Ntoigwanai n'abanto baminto, nkoorere abagusii baminto mbariere eiraga ase more. Ekero nanyorire ribaga muna eri nkobateebia botambe, Ngaki teiyo ya history y'obogima bwaito buna omogusii, twana koba ang'e mono. Okaranse ekero okeria buna tore. Ara amanyaga tabatebia amanga ase engencho abariki abare iga iga. Abamura aba bagokwana gochima aria noyo nabaruke omonakuru korwa iga aria enyomba eri rogoro yoria okagambire. Aba bonsi pi twakwanire ntoitaberanete. Nebisaku ebinde inso itaberenete. Gaki abausie moransokie? Timoransokie? Inche eira yoka ndabariere neye, abanto baminto tinkoba let down, yaani mokorora machaya korwa ase egasi yane ninto ndakore. Mokorora machaya. Ase igo abana baminto, ase igo Abana baminto ba Gusii bari igaa, baria mokorigia obogambi, baria bare aroro, nonya mbaria ba Kisii County, obosa bakwane inse bare nokobogoka iga. Abana baminto, nabo okorigereria iga ng'a yaingire ngotwere seita, tagochaka gosoa chingoro ime chie chinko. Otige saba aria titagete kogenda gochia bosio iga, amo tagete abanto bande basoe gochia emeng'anyo ime. Inchuo mwensi pi amo tobwaterane, togende bosio. Egento gekogera ntari korama onde gusii iga neke, abanto aba bonsi pi nabanto baminto. Kiombe kiao orache ore Manyete gorachore koragera nomorogi, aye no onye gwachorire koragera nomorogi oyio, ekero gwakorire koragera nere, inchuka. Gose bono tari boigo? Abanto nkonya nabaria baragera emegobani nobo bakorara. Tibwakorire koragera nabo kogenda ka. Nonya nabachumba amo okobanyora, batebie okenyene enchara yako ere too, fine, lakini ira nagochia aria enka, titogaisa korama onde. Ntobase gointerfere nonde, tobeke omorembe. Lakini emesangererekano yaito togokora ya siasa buna abagusii, amasikani abororo, gose bono tari boigo? Nakoreire egento ekemo, iga nkobaakere abagusii mbuya mono, na baria moramobwatirie chiagusii, mobeke egento iko. Igo okobaakera mwensi pi mbuya mono omogusii ominto esore ase amasikani mwang'orokia riina achana abagisangi bane. Abanto baria bonsi igo baruga aa, kera oyomo ogantebi ng'a Tata, abanto bamino baitabire. Namaene bateba gose noborimo? Abanto bamino baitabire. Bono buna tokogenda gochia isiko aa, mbuya tokogenda rero amatuko aya, na onye mbarabwo bagonkwanire amasikani ase engencho y'amasikani, mwang'orokie mochie amo. Ntwase gochia kointerfere nomosangererekano bw'abanto bande. Intwe tobwate obosibore bw'ogokora siasa, Oyo otagete gokwana ebinto biaye biakorera bagokwana, oyo otagete gocha seito gotokwania iga nabo agocha atokwanie, kagiche egete ekemo gioka nkeba. Monto tabasa gointerfere nomosangererekano oito togokora, gose goakana abana baito bachigwatana chingoma igoro ya siasa. Obwo nobochinga totanyare gwancha gusii iga. Obwo nobogochi, ekiagera onye nkotagete. Amang'ana naya twarora iga nare gotebia abaraai ba abagaaka ba Kisii Council of Elders, Onye gotagete korigia obogambi, genda okwane nabanto ng'ora amang'ana aya abanto bakoyana baaka nabanto chibesa ng'a baba bamore emenengwe na emioro bachie goita abanto ebirero. Inki ogochi korigia omochie bw'omonto ebirero bi'omonto? Ase abanyene bagotuguta omonto ng'a agochia gotworokia buna obwate chinguru chia siasa. Chinguru chia siasa tokoganya otworokerie atabera erinde anche kobwati chinguru? Abagusii ntwane gotwara etabia eria ya gokora ebinto biria bi'oboriri bigokorwa n'abanto bande bare neserekari eye. Naende igo tokobatebia iga. Bamanye iga, inche abagusirie nkobaruseria egoobi enchera mwaba bangagari bosongo, nabo mokobakora igo. Monto onde mosangererekano togokora are agusie, togontebi ng'a tincha seito gusii, gose bono tari boigo? Iga naende baeteti angotebi, onye gotagete komanya, onye gotagete komita. Igaa nobuya orang'ite naki ere norese abanto baminto ngotindekerwa. Igo bono aye enchera erimo okwana mana gokwara obosensi borimo okong'aina-ng'ainana, oboochi borimo onye mwatebani botuko, ng'omonto oyo ng'a nkomara tore ki nenki eyo morankorere iga ase inche? There's nothing. Gose bono tari boigo? There's nothing. Gotwara abasikani, onye mogotwara amasikani, igo tokobabundisa.

Lakini mobaisa goindavia neminto bi'abanto ba Gusii. Abagusii nabanto b'omorembe, ototagete obomo, abanto baito babe nobuya. Tokogenda namatanga, twagenda namatanga buna atware egega ase omorembe ore. Monto atari korwania onde, monto atari okora kende. Onye aye gotagete chisiasa ye chingoma, ekanya ochie okorere chingoma echi bwoo na mokao, iga ase aito nomorembe. Gose bono twaigwananire? Nabeire igo, tobeke omorembe, tobeke abanto baito amo. Amasabo aane nari ng'a monsabere abanto baminto totaare amo nainwe, mong'e abanto abaya, abamore abaminto togotaara aa bonsi pinche nimbanchete. Ninwe morochi konachia ekiina, nigo mokong'a ng'ende nere bosio. Tari boigo? Ekero mwabang'eire, I will work with them. Father Nyangeri, mbuya mono sana. Nabarage ekanisa koworia support abanto baminto Nyasaye abaseseni botambe Omonene abe nainwe igo mbanchete naende ase obogima bwane bwonsi pi ase amatuko atigarete to the last drop of my blood iga ndakorere abanto baminto egasi Nyasaye abaseseni.